Welcome, welcome, welcome. Nĩ twakũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ na gũkũ nĩ kwa werũ wa ndeto na niĩ njĩtagwo Judith Mwangi. werũ wa matheco Werũ na inyuĩ ũhoro wa werũ wa matheco Ĩndĩ kũrĩa hiti yathire ĩkiuga karuoya gakwa mũnyũka. tũtingĩnyita mwĩroreri eh, Na mũthikĩrĩria. wĩtagwo ũgeni Ĩĩ, tondũ- mwĩroreri hamwe na mũthikĩrĩria witũ ũgeni na njĩra ya mwanya mũno mũno tũkorwo tũkĩnyitanĩra kwambĩrĩria rĩu nginya harĩa tũrĩkĩra gaturumo cũ ĩno we wĩ thĩinĩ na nja wa itoka cia bũrũri witũ wa Kenya. Karibu sana. Andũ me arĩa me kũrĩa ngao. Andũ maroria nĩkĩ nowe wĩna headphones. Ah, rĩu nĩ mũkwenda mũmenye maũndũ tũreka o kahora twambire kũgũra ici. na thengio muno ni ndu andu aria matunyitiriire ni undu wa kugura equipment tukamucokeria ngatho mundu ugwitwo muthuri uria wakua jambo etagwo jambo travels uria murata waku wa kuria netherlands nä twamå geithia må no må ndå å gwä two Sir Francis. Sir Francis nĩ ũmwe wa andũ arĩa maranyitirĩra injiri na njĩra nene mũno asante sana Eh. akinyirwo nä ngatho icio hamwe na andå arä inyuothe mwä nja wa bå rå ri nä twä mwathire gå thå kå ma

tiga nĩ we tũtingĩreka episode ĩno tiga nĩ ũndũ wa Ngai nawe we ũratwĩrorera we ũsubscribĩte we ũrathiĩ na mbere na gũtũbuata kũrĩa TikTok, Facebook na all social media platforms na andũ arĩa othe tũracemania nao bara makauga kanyamũ kau nĩ kega na gathiĩte wega mũno thengio mũno na we ũtarĩ ũrakona ũrakona ihinda rĩa mbere ũmũthĩ thiĩ na mbere na gũikara haha mĩtambo-inĩ ĩno itũ.

arĩa marenda matwarwo kũrĩa megũtwarwo matwarwo kũrĩa megũtwarwo but the, the, the thing is ũndũ ũmwe thomete na wiki ĩno nĩ atĩ eh, the, the, the more things change the more they remain the same ĩni ta rĩu ũmenye twacenjirie uhuru atĩ Ĩni. tondũ wa handshake tũmũmenete mũno Ĩni. kumbe no handshake ĩngĩ twa welcome Awero ka- God damn na- it. na rĩu kwanja ĩno yagĩũka nginya ĩno ũritũ ya uhuru ndĩraiguire mũndũ akiuga akaiga ĩrĩa maminista uhuru ndahire maminista ma mwena ũyũ wĩra ma CS ũyũ nĩ amahe. Ũguo ũgĩciria maũndũ nĩ macenjia, ta rĩu andũ mathire makĩrũrũngana atĩ magĩciria ũrĩa mena mũnyaka, ĩni rĩrĩ rĩngĩ makaigua Joho nĩ atuo CS wa mining. By the way reke ngwĩre, he ũndũ ũmwe Gen-Z maranegenaga mũno na ndũnacenjia. Gen-Z he ũndũ maraigaga. na ũhoro ũcio nĩ ũhutĩtie mũno wiki ĩno tondũ maraugaga atĩrĩrĩ hatirĩ bata wa aciari aitũ matũre marithagio raini Ĩĩ. kana nĩ kũheo mĩtu kana nĩ kũheo ndegwa kana nĩ kũheo Macuka. ũhoro ũcio wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ ũhoro wa gũthira Ĩĩ. no no mũthĩ ũyũ no maramĩara which means nĩ nĩ kwaragwo Eh, ta ithuĩ president ararĩ kũrĩa gwitũ mwena wa mũgoiri Ĩĩ. kũndũ gũgwĩtwo kahuro stadium na Ĩĩ. araheo mĩgoma ĩrĩ Aya. Eh, aya nĩ mbũri mecikuĩtwo igũrũ Ĩĩ. Eh, kũratuĩka nĩ andũ makenetio nĩwe mũno Ĩĩ. na maramũhe Eh. no rĩu nĩ ndahũrĩire kazini ciakwa gũciũria ciraheana mbũri nĩ cihetwo rũtha nũ no merĩ kazini ĩrĩa ngũrũ Ĩĩ. ndauga cio citirarĩho ndĩragĩcokwo nĩ tha Andũ anyu nĩo maranyita mũtongoria wa bũrũri ũgeni kũrĩa Kiharũ. Eh, na kĩharũ gũthiĩte wega mũno he bara ĩ hau ĩtagwo mũgoiri wa tĩri Ĩĩ. Eh, yumĩte handũ hetagwo maragwa kwambata nginya mũtitũ Ĩĩ. kũrĩa rũgongo ĩgathiĩ ĩkaga ĩgathiĩ ĩkaganda ĩkambata ũguo Mm. ĩyo bara yathondekirwo 20 ngwĩciria 2017 Ĩĩ. Na thaa ici ĩhana bara ĩ haha ya kimbo. Nĩ ũraingĩra bara ya kimbo gũthiĩ matangi? Ĩĩ bara njũru mũno mũno na kwĩhĩndĩ ĩrahandĩtwo marigũ actually nĩ locals. Marakarĩte mũno. He gabica kara trend mũno ka mũthuri ũgũĩte na kibikibi agĩtwara iria. Kũu nĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Nĩ Kĩrĩnyaga? Ĩĩ nĩ Kĩrĩnyaga county. Na andũ matirĩ mĩtwe ndonire mũndũ akiuga atĩ kumbe matope ireza tengeneza chai. na reke ngwĩre eh, ngai agocithagia agĩka wega na agĩka ũru tondũ mũthuri ũcio ndĩraigua nginya he kambuni ĩmwe ya ya ciĩtagwo atĩa ici cia gũtwara andũ magacere ici cia Ya tour and travel. tour and travel Eh, cia kwĩrorera ũthaka wa cigĩtagwo bũrũri. na kĩngeno ndĩraigua mũthuri ũcio nayo nĩ- nĩoetwo na watuĩka nĩ egũkorwo agĩthiĩ kuonio na kwĩna mũndũ ũngĩ bado Eh, ya, ngwĩciria nĩ arĩa metagwo opportunist nĩguo Ĩĩ, metagwo ĩĩ, metagwo. ũregwire kaũndũ kau na mũthenya ũyũ ũngĩ araikia matinga kũu Hope nĩ ekũrũgama tondũ nĩ egũthurwo. araikia matinga kũu na ũhoro ũcio arakĩrĩ ũhoro ũhoro mũnene mũno mũno mũno Ĩĩ. na maũndũ maya mathiĩ rĩ nĩ- kũrĩa kwanyu rĩ Ĩĩ. na no wega ngĩkĩcihutie tondũ nĩ cia kwanyu rĩ Ĩĩ. mwecimu wanyu nĩ arekĩrĩte either ga video kana mbica Mhm. akĩonania ũrĩa cukuru cirekĩrwo cameras Ĩĩ hena thukuru hau ĩtagwo Mũgoiri Boys, Mũgoiri Boys nĩ thukuru mixed. No tondũ nĩ kũrĩ Mũgoiri Girls, ĩyo yathondekagwo ĩ Boys. No rĩu rĩrĩa gwatuĩkire hena ciana imwe cia community citarahota kũ make it to Mũgoiri Girls rĩ, na Mũgoiri Boys rĩ, ĩgĩtuo kĩ? Mixed. Rĩu ciana cia area ĩyo cithomagĩra kũu. Ĩĩ, o na he mũrata wakwa ũthomeire kũu, na thaa ici nĩ ward admin kũrĩa mwena wa Kenol. Wow, nice. ĩĩ etagwo macaria Macharia geithĩka mũno Hope nĩ ũrakĩrutĩra andũ aitũ wĩra. a ũcio nĩ mũruti wa wĩra Rĩu rĩ, ũhoro wĩ rĩrĩ, eh, mheshimiwa ekĩra gabica kau rĩ, andũ nĩ mararirie na maũndũ marĩa ndĩranyitire nĩ merĩ. Ũndũ wa mbere nĩ ndĩranotire andũ aingĩ mũno nĩ mararegana na ũhoro ũcio wa Kabros. Tondũ maraiga makauga atĩrĩrĩ, ũhoro wa gwĩkĩra kabrosi rĩ, nĩ ũrathũkia maũndũ marĩa matũrigicĩirie. Tondũ ũrakora he handũ mũtĩ ũtemirwo anga nĩ getha kabrosi igerio hau, cigacoka cikaihũrio nja. Rĩu andũ maroria nĩkĩ gũtarekwo landscaping ĩrĩa ya kanyeki, gũthondekwo kanyeki wega, gũcoke kũrutwo kĩkĩ. No rĩu ũndũ ũcio nĩ tiguo ũrangenirie mũno. Ũndũ ũrĩa ũrangenirie ũrarĩ wa rĩrĩ. na nginya ona muthi no njokire kuona mbica iyo tondu mbica irahuritwo Kabros igacoka ikonania irathi Mm. irathi icio citirarĩ in good condition Ii, nĩ ngoro cio nĩ ngũrũ na cikahanaga cihũrĩtwo nona ũrĩa ciana cihũraga thingo na matoro na kĩkĩ Mm. rĩu andũ maroria ũramba gũthondeka Kabros nĩkĩ Mm. handũ ha wambe ũthondeke irathi twambe tũthondeke kũrĩa gũtaronwo tondũ nginya andũ aingĩ maraingĩra marauga atĩrĩ ume kukituonyesha nje sana sasa ingia kwa, kwa, kwa madarasa Eh. rĩu we woni waku wĩ ta mũikari wa kũrĩa mwena wa kĩharũ rĩ Eh. ũhana atĩa tũngĩtinda tũkiuga atĩ mazingira marorwo rĩ Mm. nairobi nginya thaa ici ĩngĩrĩ o gĩthaka Mm. ndĩngĩakĩtwo nĩguo tũtigathũkie mazingira koguo rĩ eh, ndoro ĩyo ĩgĩkinya kũu irathi ĩrakorwo ĩgereire bara-inĩ icio na nĩkĩo bara iramba gwĩkĩrwo kamburo Ĩha. nĩguo ngĩcirĩria nĩguo Ĩĩ. irathi citige kũgĩa ndoro Alright. no nĩ ageretie mũno nĩ ageretie we tiga nĩ handũ hanini arora nĩ ageretie tondũ nĩwe warĩ wa mbere kwanjia gwĩkĩra tairo na no wega ũhutie nginya hau arora Ĩ, hau arora nĩ ngũkũ- nĩ ngũhutia Eh, nĩ awe warĩ wa mbere gwĩkĩra irathi tairo atfas andũ matiendete idea ĩyo no rĩu ũrona nginya abungi angĩ marauma kũndũ kũraihu ta Maka Garissa, benchmark. magoka kũ benchmark Mm. Eh, ũndũ twerĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo karondo nĩ atĩ ona deputy president nĩ athiĩte kũu Kũ benchmark. kũ benchmark tairo ici rĩ wahota gwĩkĩra atĩa na cdf no ĩrĩa tũraheo ĩmwe Ĩĩ. Eh, nĩ ageretie we Aha. harĩa arora biũ rĩ Ĩĩ. eh, nĩ kũgeria gũtwenderia president mũno Ĩĩ. eh, akariganĩrwo nĩ andũ ake a kĩharũ Ĩĩ. ta rĩu eh, rita rĩrĩ arokĩte Mhm. nĩekĩte nĩekĩte ĩtagwo atĩa mobilization yarĩ igũrũ mũno Aha. ya gũtũma andũ maumĩre Ĩĩ. Eh, maitũ akĩrĩ ona kũu kazini ciakwa cirĩ ona kũu bamĩrĩ yakwa ĩrĩ ona kũu koguo nĩ njũĩ mobilization ĩrĩa yekĩrwo

We wĩta MP geria kũ deliver geria kũ deliver na Geria kũruta wĩra. Ĩĩ geria kũruta wĩra na nĩkĩo ũronire mũndũ ta Koimbũri kana MP ũyũ wa Nyĩrĩ akiuga niĩ mĩcemanio-inĩ ĩyo mũtikanyona, Ĩĩ. mĩcemanio-inĩ ya president kana ya deputy president mũtikanyona, niĩ ndĩra concentrate na kũrutĩra andũ aya wĩra tondũ nĩo makanyinũkia. mm. na na no wĩke maũndũ mau mothe bado ũinũke mm. tondũ tha ici ona ground nĩ ĩtuĩkĩte unpredictable nĩ ingĩ mũno ndĩraigua nginya matiraumĩra rĩu ona matironwo ndũbatiĩ kuoneka angĩkorwo hatirĩ ũndũ wĩkĩte na angĩkorwo ũratũraga TV-inĩ ũgĩturithia andũ ũgĩturithagia andũ na ma social media ũkĩmaturithagia ndũbatiĩ kuoneka Ũroneka ka wewe wĩ ũmwe wa arĩa ma- ũraiga wasalimiwe kabisa. Wanaka ũrorete hau kuga na andũ aya mabataire ngeithi. angĩkorwo he kĩndũ gĩtũteithĩtie ta bũrũri nĩ ngeithi icio tondũ ciracokire gũtuonia atĩrĩrĩ eh, MP president Mm. deputy president eeh my women rep ma senator marĩhoyaga wĩra ta ũrĩa mũndũ athiaga mũjengo kũhoya wĩra Very true. bũrũri wa England Mhm. ũkoraga nginya actually mabũrũri maingĩ ma Europe Eh. ũkoraga nginya prime minister agĩtwarithia baithikiri Ehe. ũkamwona nginya e mũgithi-inĩ Eh. na andũ a kawaida na ndaronekana ta e celebrity Mm. rĩu Kenya harĩa tũthũkĩtie nĩ atĩ mm. eh, mundu athurwo mm-hmm. araingira celebrity automatically ugatuika celeb hau na hau na muturira waku ugacenjia nginya wa social media nginya ugaitara na andu gwaku gugacenjia ugatuika mundu wa maheni maingi eh. ugitaga andu othe ah kiongozi nitakupanga nitakupanga eh. na kupanga kwa ni kumatoka amwe nginya ni andu aria maguteithirie gwika campaign amwe nginya ni andu aria makuonire magikwira hiyo na wewe no ndaiguire nginya mekaga nginya aria mamathurire matharau muno Nginya ĩyo gabica karekĩra o ka mũtumia atũrĩirie mũheshimiwa maru. Ah, it's very bad. It's very bad. Eh. Actually ona ũrĩa tũgwĩka tũkwenda twĩke ta bũrũri rĩ going forward. MP akĩingĩra agĩrĩirwo gũcainithio Eh. ũrathiĩ kũu na ũrĩrĩhagwo ngiri magana matatũ Eh. o mweri. Eh. Nĩ ũrenda wĩra ũyũ? Aca Ũguo nĩguo ndirawenda. ũikare. Ũgatiga gũcaina Eh. ũgagĩthiĩ gũ- kũruta mabiacara maku. Mm. Ũrĩa ũrenda wĩra ũcio oka akarũgama agathurwo. Eh. na every after every two years Mm. akaruta report ya å rä ekä te yo riekite onokorwo no baraza egwika agoka akauga inyuĩ nĩ mwanjĩrĩte eh, bridge ya harĩa mathioya ti njega nĩ ngũmũthondekera nĩ mwanjĩrĩte eh, gĩcũkũ handũ fulani fulani nĩ harabatara dispensary nĩ weno nĩ ndamũ- ndĩramũnengera Mm. nĩ mwanjĩrĩte bara ya kuma harĩa haha injinia haha tũrarĩ mathiko ma matenjagwo hetagwo atĩa harĩa ha Flyover kana kũ? ĩhĩ Eh. hetagwo atĩa Eh, ndiraririkana na hau kĩanda wa mũrũngarũ wĩ mũrũngarũ na hau kĩanda Eh, bara ĩyo rĩngĩ arĩmi matirahota kumĩria Iria. ma- eh, iria Mm. eh, indo cia ũrĩmi iria magetha magetha mao matirahota kumĩria nĩ waugĩte nĩ ũgũthondekithia nĩ ũthondekithĩtie Mm. scorecard ĩgoka

Na nĩkĩo gwitũ Kiambu ũngĩrora na ndirakiuga ũũ nĩgetha hũrwo haro cia online no ndakĩhũrwo ngĩrĩ o sawa. Ngĩrora nĩ ũtahũrĩtwo ndũteithĩkĩte kaba ũkĩgeithio. Gwitũ Kiambu tũcagũraga rĩrĩ, tũcagũraga andũ arĩa marĩ media-inĩ, mũndũ warĩ DJ, mũndũ warĩ, tũgũcagũra tondũ nĩ ũĩkaine. Twekaga mĩbĩro. Zangalewa. Ĩĩ, gwitũ Kĩambu ũngĩrora ona thaa ici Mm. ũmaigĩrĩre ratiri-inĩ Ĩĩ. gwitũ tũgũcagũraga tondũ nĩ woĩkaine na nĩkĩo ũngĩrora ciaca cia Kĩambu Ĩĩ. nginya ũmũthĩ ũyũ na ndĩna mo nawe tondũ wĩ mũtũri wa Kĩambu no uge Ĩĩ. tũtũraga tugaga nĩ twehĩngĩcire Ĩĩ. o mũndũ agwetwo aigua kanio "Ĩĩ, na Kĩambu kaĩ nĩ twehĩngĩcire tũtũraga ũguo tondũ tũcagũranaga ithuĩ na rĩrĩ Mm. na politics cia cia no popular gũkĩra ũrĩa ũngĩ ithuĩ tũtiroraga ũguo ũrauga atĩ atĩ mũndũ ũyũ rĩ egũtwĩkĩra atĩ ithuĩ ona ndigwĩciria he andũ maikaraga thĩ na mũmbunge agĩka campaign akerwo tũhe manifesto Huh? ĩyo twĩrĩ ona ũguo na ũka he mũndũ njiguaga Yokaine igoco igĩrĩ andũ mauge mbu. Ĩĩ, kwanja he mũndũ njiguaga acagũrirwo nginya ndaiguire mũndũ akiuga atĩ yani mũracagũrire mũndũ campaign kuma rĩa mbere nginya rĩa mũico Mm. atĩ

rĩngĩ me- mekindĩrĩte Ona kuga mena handabu no harĩa ũragĩtũmĩra Eh, mekindĩrĩte na maroneka ta marathiĩ na rĩrĩ Mm. marathiĩ kũringana na manifesto ciao Eh, Eh, ta rĩu ũngĩrora kũndũ ta mũrang'a nĩ Mm. kwarĩ na mũndũ gwĩtwo ũraumire gũkwetwo alice mm. alice nĩ mũtongoria wa mũrang'a Alice Wahome. Wahome, ĩĩ. nĩ wona nĩ atongoririe wega kũrĩ arĩ nginya aroka gũtuo CS na tuo CS ona no no mabutwo kwaria ma ona mabutwo no aracokirio no kwaria ma mũndũ ta Alice ona ũgĩkia agiuge nĩ wĩra arutĩte na nĩti kuga ndĩrauga ti wĩra arutĩte rĩ Ĩĩ. siasa cia Kenya ndũheagwo gĩturwa nĩ gũkorwo he wĩra ũrutĩte Ĩĩ. siasa cia Kenya ũheagwo gĩturwa nĩ tondũ wa nĩ party ĩrĩkũ wa playire Ĩĩ. actually siasa cia Kenya kinya andũ a wĩigua magĩtwo maci maci yes kana ona thĩinĩ wa county level a wĩigua magĩtwo macici Ĩĩ. gũtirĩ mũndũ ũheagwo atĩ tondũ nĩ oĩ wĩra kana nĩ Ĩĩ. arutĩte wĩra Ithuĩ mawĩra maitũ tũheanaga tondũ Mwangi ũyũ nĩ mũndũ wakwa wa kuma tene. Mwangi ũyũ nĩwe wanjĩkagĩra campaign. Na nĩkĩo waiguĩte nginya hĩndĩ ĩmwe mũndũ ũgwĩtwo mũnini wa mũtongoria wa bũrũri akiuga. Nĩamu nĩ a shares. Na na ũguo nĩguo ĩhana na ĩbatiĩ gũkorwo ũguo. Tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ invite andũ mataramũ support aga thirikari-inĩ ũ expect mũrute wĩra hamwe. Tondũ ta rĩu kwaria ma rĩ, ũngĩkiuga ũguo rĩ, ona mũndũ ta Joho rĩ. Njoho, Njoho, ndigũkiuga hatirĩ ũndũ ekĩte Mombatha ĩ, no ndigwĩciria hena ũndũ ũmwe ũguo ũngĩrũgamio, Eki- kwĩrwo nĩ ekire. no no- no kũmomora mama ngĩna paki Eh, nĩ mama ngĩna kũmomora. paki karetagwo Kaĩ atĩ mũndũ ndaiguire akiuga atĩ wĩra ũrĩa mũnene Njoho arutire mĩaka ĩyo ikũmi arĩ ngavana nĩ kũrũgamĩrĩra ũhiki wa Alikiba. na gũtũma rwĩmbo rwa nga- rwa rwa Alikiba rũthiĩ viral. He rwĩmbo rwĩtagwo atĩa rwĩmbo rũu rũrĩa maigĩte na Bruce Melody? He rwĩ- he rwĩmbo atũmire rũthiĩ viral mũno na- Katerina kana Ĩĩ, Roy. rĩu Katerina. Yo, thengiũ mũno mwĩroreri, mau nĩ marĩa maũndũ ma mamwe marĩa marathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ mwena-inĩ wa ũtongoria na gũkũ werũ wa ndeto eh, tũciaragia kĩmenyia kamenya

ndaiga ngũnyua nyotoke ngunde ngurume yonekana ngoma kali ndakoma na no ena wä rage mwä roreri maya nä mo mathaga maitå Ĩĩ. wagweta må ini ta å cio wagweta haha å kamera thiä harä a mũsubscribĩre actually niĩ ona mũini ũcio ndioaine nake ona ndindamucemania nake no nĩnyonete wĩra wake na ngona nĩ mũndũ wega ũcio nĩ kinjũ na mũini ũgwĩtwo cumbĩ mwĩ sawa biũ biũ Ah, yes katũigue karwĩmbo kau abu tũcoke eregeire mecirinĩ kai mwatigwo mwĩkaga atĩa tondũ niĩ ngũigua ta ngũkua ndama wa mobile spares mũthenya ũcio wandigania ĩ ndiahotire niĩ gũkoma ona kĩnyua ti kwaga na ĩ nĩ kũnina tume nĩ ngaragia gwĩtua mũno